masiku lama hi na swinganganganga swo tala swa ku hi chansela chansela ma vo e ni nga tivi ku na ngo muwela kona mm. so lexi endlekaka hi loko vanhu sweswiwa mi kuma ni ta ka n'wina namuntlha ra ku sungula ni ta ka n'wina ni fika ni ku ni lava gome gome kumbe nhunguvani ya ku ni ya khendla ni ta kota ku ndla leswi a na leswi a ni lava ku swi ni fambela kahle mm. ivi n'we first day mi ni nyika xilo lexa mi ku famba u popini mi ndzi ku ta tikuma u humelele

mina mina na doctor maxaka sithole i mhayi va va jaha ro kula i mpaca danuna xi ti oh yima ni mi amukelaka date channel that matters a ku hambi wo kwata wa lava wu lavi i ta se ku. Kwele wele yimani mi amukela ka the only channel that matters to watch Dr Mashaka Mpfukeni hi pfukele eh, mayi vave hi pfukeni hi eh. khensa ku va mi vhakachele channel leya hina um xa ku sungula lexi ni lava ku xi tiva ngopfu ka n'wina hi mhaka ro sungula ni vulavula na n'wina namuntlha mm. ni kombela mi amukela vahlaleri na vayingiseri mi tlhela mi va byela ku hi ku komisa i mani Dr Mashaka Stone Alright. Eh na mi xeweta va vukeli hinkwavo ni va amukeli hinkwavo na va lava langutaka e channel leyi ya Mayivavi i mina doctor Sithole Maxaka i ku tshama ni tshama Jen First ka Sekhukhune ndi nyanga ya xintu ya nyiko hayi le ya ku chayeriwa no nyikwa. Mm. Eh. Okay. A nga swi tivi ku swi hambana ka nyiko na ku chayeliwa. Ya A ni- a- hambana. a ni twa ingaku hinkwaswo swo fana. I xivutiso lexi ni nga na xi nga ni hisa ngopfu loko ni karhi ni suka kaya i mhaka ku tin'anga to tala loko u ya tinhlolweni kumbe u ya ku pfuniweni ka swin'wana na swin'wana van'wani va fika va ku vutisa ku heyi hi byeli problem ya wena hi hatla hi ku pfuna van'wani va fika va ku dibela tinhlolo ni lava ku tiva ku i swa nkoka kumbe i swa nkoka njhani ku loko u fika laha n'angeni a fanele va ku dibela tinhlolo kumbe va fanele va ku tshungula because ha bayizisiwa lomu ku fambeni va fika va ku ni byela ni byele problem ya wena va heta va ku nyika murhi wa ku famba ya ni mutwa kahle nyanga ya leyi nga khoma vunyanga bya ntiyiso hi leyi ya tihlolo okay hi mhaka wa ku vanhu vo tala u kuma ku va va ni mavabyi a ku fana. Mm. mara ma nghenanga hi ku fana oh, okay. xikombiso munhu a nga kumi ntirho mm. hi mhaka ya xikwembu i tirhisa xivongo xa ka mhani mm. se mikwembu ya ka bava i lwa na yena i mi pfalela tinhlanhla ta yena mm. un'wana a nga kumi ntirho hi mhaka ku va mi fambisa na tokoloxi mm. un'wana a nga kumi ntirho hi mhaka ku i na swikwembu i fanele ya chayeriwa mm. se loko u fika mu fika nyangeni fika ku no u lava yini ku endlela i ta mi nyika murhi wa ku hlamba mi ya kuma ntirho kasi n'wina mi fanelanga mi hlamba mi fanele mi ya phahla mikwembu ya n'wina Mm. kumbe a mi fanele nga mi hlamba hi murhi wa laka mi fanele mi ya susa khombo ra n'wina Mm. kumbe a mi fanele nga mi susa khombo mi fanele mi ya hlamba mi susa tokoloxo Mm. hinkwaswo leswi ku ri mi leswi a swi tiva ku mi fanele mi endla yini ku sungula a nga se mi nyika murhi wa laki mi Mm. fanele ku a swi swi vona hi tihlolo okay a ni ku xikombiso futhi mi mi na problem leyi ya ku ya le kaya kumbe mi na problem ya ku kuma ku ka mi nga kumi ntirho kumbe mi na problem ya ku mi hambana na nsati ne mi ya enyangeni mi fika enyangeni yi ba tihlolo i mi byele hi swikwembu yi mi byele hi milenge i mi byele hi tokoloxi a nga mi byele hi xo mi nga ta hi xona swi vula ku a nga le ku mi voneni a nga ta mi pfuna. so loko munhu a za fika ku fanela munhu mi fika enyangeni mi famba hi mhaka ya ku ya business kumbe ma ti tirha mm. a mi market fanele a mi hlamusela ku no we kahle kahle hlolo ya wehe i vulavula hi mhaka ku u na business u ku siya vuma ya mi vhela hi na business business ra mina ri le ku fambeni la ku ta ku why ri nga fambi mm. a swi twisisa mm. se ta ku byela ku no business na ri vona ni ri vonile hi mina ni nga ri vona ku sungula mm. u zamile so swi tsandza u zama so swi tsandza kahle kahle ku tsandziswa ka swona swi tsandzisa hi mhaka ya sona ya sona ya so u fanele u endla so na so na so swi suka endzhaku u ta endla so na so swi ta lunga na n'wina mi ta va na ku chucheka embile mi swi ta ku misalo i ni vonile mara ku se mi fika ka a nyanga n'wina mahleketela Mm. ku ri ku nga va ku ri cini mara ma loko mi fika ka yena ya wa hleketela u ri kahlekahle u u u u u hlupha yini kahlekahle Mm. kasi yale nyanga hi mani mani yeah phela mina ni hleketela valoyi loko se u fika ka mina mi u ni hleketela ku ri u nga va u lava yini kahlekahle u hlupha yini u ta Mm. ku yini mina a ni nga ta swi tiva nyanga ya ntiyiso hi leyi fikaka i ba tihlolo i ku byela timhaka leti u ti tivaka ku hi xintu xa hina a nga fanelanga ku ri a mi byela timhaka ta ku ka mi nga ti tivi a ma tsundzukani tinyanga hina rito rin'wana ra ku loko va mi byela timhaka mi ku siyavuma. mm. siyavuma swi vula ku na pfumela okay se loko wa mi byela ku kayeka n'wina ku celele nhloko ya munhu wa khale mi ta ku na pfumela mi tshama mi yi vona a ku mi famba na tokoloxi mi ku na pfumela mi tshama mi yi vona tokoloxi i fanele ku a mi byela sweswi mi swi tivaka mm. leswi mi nga ta hi swona mm. mo ku siyavuma ya mm. mi pfumele swi mi swi tivaka kahle straight se loko se mi ta tshemba ku na murhi lowu leswi a nga vona timhaka ta mina swi vula ku na murhi wa ye loko a ni a ni nyika wona u ta fika wu ya lunghisa timhaka leti a nga ti vona so swi ta mm. famba kahle loko se a n'wi vutisa ku no u lava yini ni ku pfuna mm. ah. kumbe va yi lava va chemist va xavisaka mirhi ya mm. endla so a yi nyanga Mm. i lava ku xavisa miri lava A hi ku lava a hi nyiko a lava hi nyiko i ntirho va swi le yunivhesiti ya kalono kwalano ka ka ka ka ka nyiko ka vunyanga Mm, va koho van'wani va tele ngopfu mm, lava va lavaka vunyanga mm, mara vunyanga a byi va lavi mm, mm, swikwembu a swi mu lavi mm, mara ye i ra- i landza i rhandza swikwembu kumbe i i rhandza vunyanga mm, um mi ta n'wi vona hi swi ku na swilo swo talanyana swimbirhi swinharhu mi ta vona loko se mirhi leyi wa yi rivala mm. loko mi fika ka ye mirhi ya yi yi tsarile mavito hinkwayo hi mhaka ku loko a nga yi tsalanga yi ta yi mm. rivala mm. wa yi a rivala mirhi vunyanga byi sungule xikolo xi nga si va kona mm. xikolo xo ta ku dyondzisa vanhu vunyanga mm. byi ri kona mm. se a va tirhisa ku yini lavaya ene va nga ri na swa ku tsala a nga ri swa ku tsala tsala swi vulaka va nghene hi swikwembu mirhi leyi a ku ri ya swikwembu a ku ri nyiko ya ya swikwembu va mm. nyikiwe hi swikwembu swa vona mm. ma loko se wehe u rhandza vunyanga u swi lava ku ni lava ku va nyanga hi nkani mm. u ta famba u dyondza mirhi u karhi u yi tsala u yi tsala u yi tsala swo la ku a wu na nyiko ya vunyanga a wu na swikwembu loko u na swikwembu ku hambi ko va vusiku khoma murhi so va vita ku murhi lowu wa yini i mhaka ku a yi wena hi lava nga mirini wa wena ma loko se u rivala mirhi lowu phela loko u nghena munhu un'wana endlwini ya wena kumbe wo va u ka a nga teki kahle a fika a sula sula sula sula mirhi leyi hinkwayo navusiku loko pfuka nampundzu swi vula ku a ka ha ri na vunyanga yi chayile a yi chayile swi lava u ya diba mirhi leyi hinkwayo ma ha ri kwalano i loko se munhu u kuma ku kwala i tini mi fika mi kuma ku munhu loyi i tekeriwa hi le ku tikeriweni swa bindzu kumbe swa vukati a swi fambi kahle kumbe le kaya timhaka ta ku na nuna a va tshamisanga ku ri swiphiqo swa vona kwale mutini n'we tanihi tin'anga loko mi ta va mi kote ku vona ku munhu loyi i na problem na. wa ma swi kota ku yi tshungula ku mo famba i ta swi vona kumbe swi mi tsandzini kumbe ku va ku ri njhani um xo sungula hi sungula hi ku ba tihlolo mm. why a nga tshameriwi hi vukati kumbe a nga tshameriwi hi nuna kumbe a nga tshameriwi hi vava- hi vavasati mm. se hi vona ku i ncini xi hlongolaka vavanuna kumbe vavasati mm. hi sungula hi ku susa lexiya xi sungu hlongolaka okay se hi mu nyika murhi wa ku va kota ku tshama okay e kahle kahle mi sungula hi ku hlantswa munhu mi ta kota ku mi nyika murhi wa laki oh, tanihi munhu wa hlamba a va ku n'wi nyika a ya dyisa nuna wa yena kumbe nsati wa yena no luya swa hambana eh. ku na ku va twana mm. ma loko se un'wana loyi a nga a nga serious mm. wa ha tlangela handle ngopfu kumbe munhu wa xinuna kumbe munhu wa xisati mara mm. se vana vana mm. se un'wana a ku phela se hina 15 years hi nga aki na ku aka mm. yo vana vana vana va tshama hala hi tshama hala loko mm. u kuma mali ya mabyaleni ya kwihi na kwihi loko ni byela timhaka ta ku a yi endleni so yi endleni so a nga a nga a nga swi tekeli enhlokweni mm. a wu komi murhi lawa ni nga ta wu tirhisa wa ku loko ni vulavula na yena a kota ku ni twisisa mm. u ko u ko ku nga va ku ri n'wansati ku n'wansati ku mm. nga va ku ri n'wanuna u ko mm-hmm. ya wa ku loko a n'wi vulavurisa marito lama kota ku tshama mbilwini mm. e na na swa mabindzu ma swi kota ku loko mitsoko e bindzu ra wa ri famba kahle mfumo ma swi kota ku mi n'wi cincela bindzu ra ri famba kahle ya leswiya swa mali xaka ra mina swa koteka mara ku na problem ya ku tshungula mavabyi na ku tshungula bindzu ka tin'anga loyi a nga va na murhi wa wa bindzu hi vulavula hi mali swi vula ku yi kota ku ku munhu un'wana a va na mali na yena self hi ta n'wi kuma a ri na mali hi mhaka ku i na murhi wa yini wa mali swi nge endleki ku mi mi va na murhi wa ku wa mali mi nyika vanhu swo swa swi famba kahle mara n'wina munyu wa murhi mm. swo swangana swi le ku aleni mm. a swi lunghi mm. mara mina murhi wa ku mu tshungula munhu swi lungha no u fanele ku hi fanele ku vona hi wehe hi kombela ku hi kombela ku yi pambulela kumbe mi fika ka nyanga ku na timovha ku na ti-lane cruiser ku na timovha hinkwato mm. heyi laha loko vo ni pfuna na mina ni fanele na vo ni xava movha wun'we a ni lavi timovha to tala ni kuma mm. wun'we ntsena mm. swa antswa mara ku na lava ku va ta ku byela ku ni ta ku pfuna mm. swi swi ta lungha ma loko mu mu langutela yena i twenty five years a ri nyanga mm. a nga si fuyela yindlu ya ha ri khumbi mm. a nga na movha mali ri ta kumela mala vana a va kumi mintirho va ye herself a va mm. tirhi a va le ku tirheni a va le ku mm. tekiweni mm. vo tshama mara i na murhi wa ku munhu a tekiwa i na murhi wa ku munhu a kuma ntirho i na murhi wa ku mi kuma mu aya swi endleki ene ni ti vonile a ni lo hlaya ka phephe ni ti vonile a yi swo chasa futhi na mi vulavula swilo leswi hanyaka timovha ni lo ti vona ta swimitimini ti nga tshamanga lava ni nga ta na va tlhela va ni byela ku ta xota i masiku lama hina swinganganga swo tala swa ku hi chansela chansela ma vo ni nga tivi ku na ngo muhela kona so lexi endlekaka hi loko vanhu sweswiwa mi kuma ni ta ka n'wina namuntlha ra ku sungula ni ta ka n'wina ni fika ni ku ni lava gome gome kumbe nhunguvani ya ku ni ya khendla ni ta kota ku ndla leswiwani na leswi a ni lava ku swi ni fambela kahle mm. ivi n'we first day mi ni nyika xilo lexa mi ku famba u popini mi ndzi ku ta tikuma u humelelini maswikolo swa endleka swilo leswi yi ntiyiso ku fikela kwini gona ri koho kumbe nhunguvani kumbe xigubu swi koho mm. swilo leswi mm. mara ku ya hi mina loko mi fika enyangeni mm. ro sungula mm. nyanga leyi nga si mi tiva mi tivani mm. i mi nyika roho kumbe yi ri hlanganisa hi one day mi nyika mm. a hi roho ku nga va ku ri roho gona i xigubu hi xo i rhanga straight mm. mara hi le ndzeni mm. a swi tirhi leswi nga ndzeni ka gona leriya mm. a swi nge tirhi a swi tirhi hi mhaka ku ku hlambisa wa swi kota ku hlambisa munhu a kuma ntirho mm. wa swi kota ku hlambisa munhu a kuma xin'wana na xin'wana xa xi lavaka mm. mara gona mm. mm. i nchumu xa mahelelo ku ri ka vunyanga gona mm. ko fana ku munhu loyi se i na xitifiketi xa master mm. kumbe i na diploma mm. ma ntwisisa kumbe i na ti-degree na swilo hinkwaswo mm. hi gona loko se mm. u khoma gona u khome hinkwaswo mm. mana u nge nyiki munhu ro sungula u nga se mu tshemba u mi nyika nchumu xi nga ta fika xi mu ganyisa a va na mali ya ku tala mm. u ri u mi nyika xo u nga se mu tshemba mm. loko swi endleka a nga ha vuyi na ku phela munhu loko se a ya nyangeni a ya mm. lava mirhi mm. swi vula ku swo swi ya swi le ku fambeni mm, ntiyiso swi vula ku mali ya gona loko i ri mali ya gona leyi i ri vo a ni xikombiso i hundred thousand a nga ta yi kuma hundred thousand maka swo swi ya swi le ku fambeni swi tiboha ku mu nyika u mu byela ku twenty five thousand rand mm. ni ku nyika gona u ya kuma ti-tendara ta one million ta five million mm. twenty five thousand rand yi nga pfula swilo swa ku ten million

loko va lava ku Eh. pfuneka va nga pfuneka njhani me ni mi- ni ri doctor sithole ni kumeka a jen fes ka sikhukhuni Mm, a la fregerageni c ni tirhela koho hi le mutini wa mina mm, kwale ni nga tshama koho sweswi mm, eh hi tindhawu ta ku tirhela ni tirhela a polokwane Mm. 78 paul kruger mhm, a dorobeni kumeka hi wa vuntlhanu mhm, eh a zanini ka mhlava ka jb section hi va ko hi wa mune mm, eh ka njhakanjhaka ni va koho ka bungeni eh, hi Mug- hi Mug- hi mugqivela Mm. mara mugqivela leyi nda yi shera Mm. mugqivela wun'wani ni kumeka ka njhakanjhaka mugqivela wun'wani hi kumeka boho Mm. eh Shalas Complex number 8 shop number 8 ni va koho sonto yin'wana na yin'wana ni kumeka a thembisa amakhulungu Okay. house number 719 makhulungu skylab street ndi va koho every sunday mara masiku yo tala ni kumeka kwala kaya hi mhaka ku sweswi se nga ku ni kurile nyana se ni na n'wana la ni pfunaka na yehe hi nyanga loko ni nga swi koti ku huma ku huma yena suka ngatini swi ya ngatini ya suka ngatini swi ya ngatini na yehe a nga a nga thwasanga i nyikiwile um eh hayi leswiya swa ku fundisa dyondzisa vunyanga swa ku vunyanga a vu na xikolo. Mm. a ku na xikolo xa vunyanga maybe leswi ni nga tshama kusuhana n'we ni ta nyikiwa na mi rivale tinambara alright tinambara ta n'wina nambara ta mina yi 073 Mhm. 20 Mm. 98 Mm. 376 kumbe 082 Mhm. 044 Mhm. 76 Mhm. 26 hi khensini hi fika makumu ka episode ya hina loko mi va lava tirhisani tinambara tete va nga mi tsalela tona mi ta va kuma hi xihatla hi vito ra mina inkomu